Iporã hína ñanemandu'a ñañemoarandukuaaha mamo ñaimeha guive. Ko árape jahechakuaáta ha ñamba'apomíta marandu jaikuaáva ha ipyahúva reheve. Marandu jaikuaáva ha ipyahúva, marandu hína ha'e pe jaikuaámavape oikóva ajépa, ha ñamoirũta chupe ijyke rehe ipyahúva térã pe jaikuaáva voi he'i ñandéve. Ko árape jaikuaáta mbo'epyrãme ñe'ẽndy. Avei jaguereko hína marandu jaikuaáva ha ipyahúva he'iháicha ñandéve. Ojehupytyséva opa guive ñane mbo'epy jaguereko hína péicha omomba'e marandu oikuaáva voi ha avei ipyahúva. Ohechakuaa umi marandu jaikuaámava voi. Ombojoaykuaa marandu ipyahúva. Jahecha ko'ápe temimbo'e peteĩ kuatiañe'ẽ ipópe oguereko hína ajépa. Ha he'i chupe, Mba'éichapa che kyvy? Mba'éiko orejapo neañomi ko'ápe hína? Ápe ajesareko kuatia ha ipyrére, mbo'ehárandi romba'apóta marandu rehe. Ha péicha jaguerekóma ko'ápe marandu, ajépa marandu hína ha'e noticias ja'eha avei chupe. Ñe'ẽndy jaguereko péicha. Ñe'ẽndy hína ha'e umi jaikuaava'erã peichahágui nahesakã porãiva ñandéve. Upearã avei a veces jahechakuaava'erã ñe'ẽ ryrúpe. Ha péicha jaguereko, ñamoñe'ẽimi he'i ñandéve ápe. Male kyvy oho oheka imba'aporã, Umi empresagua oporandu chupe mba'e experiencia-pa oguereko mitãrusu ikangypaitégui ha oñembyasy ojerévo hógape oikuaágui noñeme'ẽmo'ãiha chupe mba'apo oikotevẽva ha'e ndoguerekói rupi. Ajépa pe experiencia! Ha peichahágui ha'e ikangypaite he'íhina ñandéve oikuaáguipe ha'e ndomba'apomo'ãiha ohohápe ojeporeka. Ajépa! he'i chupe itúa Ymángo péa ndojeruréi va'ekue avave. Ko'ág̃a nde ko'ág̃ante péa ojerure opa ha opa rupi jahápe jajeporeka mba'á porãre. Ára ha ára ñane retãme jahecha mitãrusu ha mitãkuña ohekáva imba'aporã. Oipytyvõ hag̃ua hogayguakuérape térã oho hag̃ua mbo'ehavusúpe oñemoaranduvévo. Avei jaikuaa oĩha sa'ieterei tenda omba'apo hag̃ua ojerurégui mba'aporãre pe ja'ehaguéicha aje'i experiencia ajépa. Ha'emíta peẽme, heta mitãrusu opyta tape rehe péicha ndoikatuvéi Ni oho oñemoarandu upérupi. Ajépa opyta ho'a tapére ja'e chupehína ojararra vísio nde vaíva, ha péicharõ ha'eja ndoguerekovéima ikatu hag̃uáicha omba'apo ambue hendápe. Ñamoñe'ẽmína ko'ápe he'íva ñandéve, jahecha péicha mitãrusu aty oĩva hína, ha peteĩ katu ñamaña hese mba'éichapa ha'e Omaña mbytetépe voi ha'e imbarete ipyapýpe oĩva pépe hína. He'i ñandéve péicha, hi'ã ñane retã sãmbyhyhára ohechakuaa mitãrusu ha mitãkuña oikotevẽva, ikatu hag̃uáicha oguerojera hekove ha hembiapo katupyrýre omopu'ã hag̃ua ñane retã. Ajépa pehai ojapo va'ekue Elba Guerrero Ha péva ñande sãmbyhyha ranga'u ohechami ha oñeha'ãve ñane mitãrusukuérape ome'ẽve oportunida mba'ã porã ikatu hag̃uáicha oho oñemoaranduve avei ha péva porã hína avei ñandéve. He'i ko'ápe, Ñamyesakã ñe'ẽ he'iséva jahecha pépe ikatupyryha. Mitãrusu ikatupyry avei hína, heta mba'e ikatu ojapo hikuái. Ñamañami ápe, he'i haguéicha ñandéve pe moñe'ẽrãme mitã rusu ikangy voi opyta. Ajépa ikangy opyta he'i ñandéve? Ha pépe he'i, Mba'eichakue péa, ikangy ha'e oikuaa rupi nome'ẽmo'ãiha chupe pe mba'aporã ha'e ojeporekáva. Ajépa? Ña mañana pe mitãkuña mba'éichapa oĩ hína, ajépa ha'eñomi oguapy ha péva he'i ñandéve oñembyasy. Heta tapicha oñembyasy hína ndoguerekói rehe mba'aporã, ndoguerekói rehe avei ikatu hag̃uáicha oñemoaranduve. Ña mañami ko'ápe he'i ñandéve marandu jaikuaáva ha ipyahúva. Pe marandu ipyahúva hína oñemoirũntepa pe jaikuaáva voi ndive, ajépa? Ha péicha jaguereko ñamoĩmba he'i ñandéve, ha membykymi pe tembiapo jaguereko va'ekue moñe'ẽrã reheve. He'i ñandéve péicha, Omba'aposévape oje'e oguereko va'erãha, mba'étiko ra'e he'i ñandéve pe Moñe'ẽrãpe. Upévare, upévare mitãrusu ikangypa he'i oñembyasy oikuaágui mba'épa pe ndoguerekóiva ha'e, ha jahechamíta mba'eichaitépa ikatu ñamoĩmba péa. Ha'e ndoguerekói experiencia ha avei ikatu he'i ñandéve péicha noñeme'ẽmo'ãiha chupe mba'apo, ndoguerekói rupi experiencia. Ajépa ñambyasyete la péicha hína, ndépa? Avei he'i ñandéve kuri moñe'ẽrãme jaguereko ñamoñe'ẽ va'ekuépe, ñane retãme ára ha ára mitãrusu ha mitãkuña oheka. Mba'étepa pe ohekáva? Oheka hikuái mba'apo, ára ha ára péicha, ha oĩ ja'e haguéicha ndojuhúiva, oñeme'ẽ rupi chupe, ojerure rupi chupe hikuái ambue mba'e. Ha'ekuéra oipytyvõse he'i ñandéve máva peteĩkuéra oipytyvõse. Ha avei he'i ñandéve ohose oñemoaranduvévo moõ ha péicha jaguereko. Hogayguakuérape ha'ekuéra oipytyvõse ha avei katu ohose oñemoaranduve mbo'ehaovusúpe he'i ñandéve universidad-pe ikatu hag̃uáicha oikuaave hetave mba'e. Jaikuaáke. He'i ñandéve marandu jaikuaámava voi Ha'e pe kuaapy ñahendu mavavekue yma guivéma, jepa, pe ha'e pe jaikuaapypýre mava voi hína. Ha avei ko'ág̃a omoirũ chupe ipyahúva, marandu ipyahúva. Ha'e pe marandu ñambojoapývape jaikuaa mava voi reheve, ikatu hag̃uáicha ñambohypy'ũvépeva, jepa, ja'e hína pe ipyahuvéva. Experiencia, Ymavemi ndojeruréi va'ekue péva. Ñamañami hese. Ymave rejapo kuaa va'erã tembiapo ha oñeme'ẽma ndéve tembiaporã. Ha ág̃a katu nahániri. Ajépa! Marandu jaikuaamava voi hína péva. Ág̃a katu ojeruréma ñandéve experiencia. Péva ndajaguerekóiramo, katuetei ndajaguerekói avei pe mba'aporã. Jaguerekomava'erã experiencia ikatu hag̃uáicha katuete upe guive oñeme'ẽ ndéve pe tembiapo. Pe aha'éina marandu jaikuaa pyahúva. Ha péicha jahechami ikatu hag̃uáicha ñamba'apomi pe ñamoñe'ẽva'ekue, pe moñe'ẽrã reheve. Jahecha jey péicha mba'eichaitépa ikatu ñamohenda ñane rembiapo, pe jaikuaámavagui opytáva ñandéve michĩmi ñane akãme. Ajépa! He'i péicha, ñamoĩ a añetéramo, térã je oiméramo japu. Ha jahecháta péicha, oĩne ko'ápe ñe'ẽjoajukuéra. He'i ñandéve ojejerure experiénsia katuetei mba'aporã. Péva piko péicha Añetéiko taikojapu pea. Añete hína pea. Jahahápe ko'ág̃a ojeruréma ñandéve experiencia mba'aporã. Mitãrusu nomba'aposéi he'i. Ha je'i ñande ñamoñe'ẽ ára ha ára oho hague mitãrusu ojeporeka mba'aporãre. Ajépa, jahechami péva pajapu térãpa añete. He'i pe pe mitãrusu nomba'aposéi péva japu, ja'e haguéicha ára ha ára oĩ tapicha ohekáva imba'aporã. Ma'erã tiko pe ara'e oipytyvõ hag̃ua hogayguakuéra térã katu oñemoaranduve hag̃ua. Mitãrusu ha mitãkuña oipytyvõse mávape he'i ñandéve, hogayguápe he'i. Péa tiko japu térãpa añete? Añetéina péva, avei iguipeve jaguereko péicha, sapy'ánte ho'a tapére pe mitãrusu. Mba'épe tiko peho'a ra'e ja'e umi vísio nde vaívape ho'a avese hikuái? Ajépa, pévapa añete térãpa japu? Añete, péva añete hína. Ha'ekuéra ndohoséi mbo'ehavusúpe he'i ñandéve. Umi mitãrusukuéra rehe he'i ñandéve hína ndohoseiha oñemoaranduve. Jahechamíta pe añetépa térãpa japu. Japu ha'ekuéra ohose oñemoarandu hína mitãrusukuéra. Ndaipórinte jepi avése pe mba'apo ikatu hag̃uáicha ohepyme'ẽ hikuái pe ha'ekuéra oipotáva. Néi, péicha jahechavéta hína jahávo. Jahechamína ko'ápe he'i ñandéve Mba'épa kóa? Oĩ marandu oñe'ẽva ñe'ẽ jaikuaamava voi rehe, jaguereko péicha tembiesarã he'i ñandéve, vacuna triple he'i péva. Hína umi marandu ñande jaikuaamava voi yma. Pe triple he'ise hína mbohapýpe g̃uarã, mbohapy pohã pype. Ko'ág̃a katu jaguerekóma pentavalente, hetave mba'asýpe g̃uarãma péva. Péva ipyahúva hína, marandu pyahúpeva. Ha péicha ñamohu'ã ñane rembiapo jahávo, ñanemandu'ami jey ikatu hag̃uáicha ñamohypy'ũ ñane kuaapy, marandu jaikuaámava voi ha'e pe kuaapy yma guivéma ñande jaikuaáva. Ha pe ambue katu ha'éina marandu ipyahúva. Pe omoirũva, pe marandu jaikuaamava voi pe ha'e péva hína marandu ipyahúva. Ko'ápe penemandu'ápa pe mitã ha'eño oñepyrũva ko omoñe'ẽ kuatiañe'ẽ hína. He'i chupe iñirũ, Rejúma ambuehaógui che kyvy. Jahápy párkepe. Ajapóta che rembiapo mbo'ehára ome'ẽva marandu pyahu rehegua. Cháke pe aja oikuaaseve hetave mba'éina oñemoaranduseve pe mitã. Upévagui ha'e he'i, Apytátante ajapomíe che rembiapo, he'i ha'e. Ha péicha ñamohu'ã jaho ñane rembiapo ko árape. Ñanemandu'áke ikatuha reñemoarandu reimeha guive, nde rehéntema oĩ remombarete hag̃ua nde kuaapy.